Mela, miegħi għandi lil Matteos Grassos. Matteos, kif inti? All right, inti?
All right, jien.
Dak l-aqwa. All right.
Qed nagħmel xi ħaġa ħafifa, ta? Bħal xiex? Qed nagħmel xi ħaġa daqsxejn mixja, bil-mod u hekk. Kollox bil-mod. All right. L-importanti kien hemm wieħed qal l-importanti l-ħsieb. Il-moħħ jibda kollox, jiġifieri hemm min jgħidlek l-akbar għadu huwa l-ġisem. Issa, l-akbar għadu jista' jkun il-ġisem, il-moħħ, skont inti kif tużhom. U l-moħħ jiddetta kollox. Jiġifieri jekk inti laqqas għandek ħsieb li tibda, laqqas għandek xewqa, nista' nassigurak li m'int ħa tibda qatt. Dan bħal min ipejjep. Jekk hu minnu nnifsu ma jkunx iħoss il-bżonn illi jieqaf, qatt mhu se jieqaf. Għax jekk jiena kuntent inpejjep, jekk jiena ma rridx naqtagħhom, l-ebda proxxmu mhu ħa jgħinni biex. X'naqa tagħhom, jiġifieri dik number one. Dik l-istampa li qed nara wara fil-fatt hija. Eh, ma stajtx nifhimha din l-istampa jien taħt. Ġewwa apposta qiegħda eh, ħalli fehmilek. Jiena ħsibtu r-reklam tal-F-Living dawt waqgħet l-F-Living. Qed tara tkisser kollox, le. Dik hija stampa tajjeb ta' xi ħaġa imfarka f'elf miljun biċċa. U ħafna nies, aran, meta jkunu jridu jibdew jinbidlu, dak li jibdew jagħmlu. Oġġett ifarrkuh f'elf biċċa. Jgħidu, per eżempju, għax biex nagħmel l-exercise, irrid nagħmel l-alarm iktar kmieni, irrid nipprepara l-ħwejjeġ, irrid naqfel il-lazz, irrid. Dik hija problema, eh. Mela inti wieħed minnhom. Dik, iva, dik hija. Jiena wieħed minnhom bis-serjetà ngħidlek għalfejn. Għaliex min għandu, min għandu l-ġurnata tiegħu twila u ħa jdaħħal l-eżerċizzju, ħa tkun diffiċli għalih li jerġa' jtawwal il-ġurnata. Ekku, issa dik normalment. Mhijiex mhijiex easy.
Nifhmek għala. Qed nitkellem mill-punt tiegħi personali. Għalhekk vera nieħu pjaċir nitkellem miegħek. Mhijiex easy. U dik hija l-mentalità li fiha rridu naħdmu ħafna, Alan. Għaliex? Għax fil-fatt, l-exercise huwa bħal investiment. Illi inti għall-mod tal-kelma qbadt somma flus, tliftha, biex nistgħu ngħidu hekk, imma inti bil-ħsieb li dik is-somma flus 'il quddiem tkabbarha. L-exercise ħa tinvesti fih nofs siegħa, Allura inti ma' daqqa t'għajn tgħid lill-anġli tlift nofsi oħra. Però tant ħadt rendilek fil-mod ta' inti kemm tkun produttiv. Mela jekk oġġett qabel kien joħodlok siegħa, issa joħodlok forsi tliet kwarti biex tagħmlu u tagħmlu iktar mill-qalb. Għax qed tħossok tajjeb, qed tħossok enerġetiku, ġismek reġa' ħa postu, reġgħet qed tħossok inti anka stirat kif suppost, eċċetera. U apparti minn hekk, inti anke ta' madwarek ħa jkollok dik l-enerġija għandek. Jiġifieri ħafna nies jgħidulek meta jkun hemm persuna enerġetika, bla ma trid tkun enerġetiku bħalha. Issa jekk it-tim tiegħek, it-tim li jaħdem miegħek ħa l-enerġija minn għandek, Alan, ara kemm flimkien tistgħu tagħmlu iktar xogħol. U din tgħodd anke għal tal-familja, tgħodd anke għaċ-ċirku tal-ħbieb. Jekk inti jom enerġija, aktar it-tim ta' madwari naħseb illi jisparawli.
Tifhimni, ma naħsibx jien, għax dak huwa feeling, huwa feeling pożittiv. Imma x'jagħmlu ħafna nies, Alan, ifarrkuha f'elf miljun biċċa. Jiena li qed nipprova illi nixtieq anke soluzzjoni mingħand espert bħalek huwa illi meta għandek persuna illi jien eżempju l-ġurnata tiegħi tibda mis-sebgħa nibda bit-telefons, żgur. Għax tagħżel inti, nibdew minn hemm. Ma tistax ma tixgħelux. Le, skont il-kariga tiegħek xi tkun. Nifhmek, Alan, però għalhekk mhux possibbli, għalhekk nieħu gost dal-programm, illi inti tiddelika dik ix-xi ħaġa lil xi ħadd ieħor. Illi tgħid isma', sa ċertu ħin jiena għandi sistema fuq il-mobile illi pereżempju naqta' u t-telefonata tmur għand nofs siegħa, siegħa u nofs, l-eżerċizzju għamiltu jiena, tajjeb, u mbagħad iva, nibda l-ħajja tiegħi normali. L-għażla hija tiegħek li inti twieġbu fis-sebgħa.
Mhix easy daqs kemm huwa. Ma naħsibx li xi ħadd ħalli nka- ma- ma- mela, ċertu deċiżjonijiet, meta jiena ħa nitkellem fuqi nnifsi. ċertu deċiżjonijiet meta tkun f'kariga bħalma qiegħed jiena, ma nistax niddajverja t-telefon fuq xi ħadd ieħor. Sewwa. Allura ċertu deċiżjonijiet irid ikunu fuqi. Issa, jiena t-tip ta' bniedem illi nibda fis-sebgħa, ma nistax ma nibdiex fis-sebgħa, għaliex. fis-sebgħa ikollok crew ta' nies illi qegħdin hemm barra jaħdmu allura bilfors irid tkun qed qed magħhom ta' tiegħi titwal sas-sebgħa ta' filgħaxija żgur. Sewwa. Sewwa bilfors trid titwal hekk għaliex hemm hemm xi ħaġa illi għaddejja. Però mhux easy illi tarġa ittawwal testendi il-ġunnata barra tiegħek. Kieku easy Alan ħadd m'għandu dil problema kieku la jiena ma naħdem dan ix-xogħol u laqqas hawn gym fid-dinja li huwa miftuħ għax m'hemmx bżonn, tajjeb, imma għax hawn din il din it-tip ta' ħajja li qed ngħixu llum li qed tikkawża diversi problemi, mhux biss ta' dehra imma tal-mod kif tħossok, tal-riżultati li jintiġġib anke mill-isptar, ta' testijiet, ta' operazzjonijiet, illi hemm bżonn li jsir xi ħaġa bis-serjetà. Issa fuq dan il-punt ta' li jiena niddelega u ma ndelegax, ma tantx naqblu jiena u inti għax jiena fl-opinjoni tiegħi nemmen illi forsi f'dak iċ-ċertu tali ħin tgħid isma' ħa jkun hemm xi ħadd li joħodli r-risposta. Pereżempju jċempel Tony, ngħidlu Tony, jiena Doris, bħalissa qed nieħu l-calls ta' Ellen, trid tgħaddilu xi messaġġ? Ħalli jċempillek lura hu, u dik in-nofs siegħa li inti ffrankajt investejtha fl-exercise. U mbagħad għidli inti fil-bqija tal-ġurnata kif ħa tuża. Ningustah il dar.
Jiena nkellmek kif inħossha. Relax, ningustah. Issa, Helen, fuq din għall-kunċett. Again, inti qed li tispiċċa l-ġurnata fis-sebgħa. Nifhmek li jkollok f'moħħok ikun li mmur id-dar, nistrieħ, niekol xi ħaġa u nikkalma. Nifhmek mija fil-mija. Studji sabu kemm tikkalma ħafna iktar, Jekk inti wara x-xogħol tibqa' sejjer tagħmel l-exercise. Għax dak il-barmil mimli ħsibijiet u affarijiet li kellek f'moħħok, litteralment battaltu. Hemmhekk naqbel miegħek. Allura inti awtomatikament. Hemmhekk iktar huwa vantaġġuż għal min jaħdem bħali milli huwa l-vantaġġ ta' filgħodu. U għalhekk irridu nsibu postijiet u affarijiet li huma komdi anke għal ċertu ħinijiet tal-ġurnata. Għax dan mhux kulħadd li jista' fil-ħamsa ta' warnofsinhar jitrenja jew fl-erbgħa ta' filgħodu. Kulħadd għandu l-ħinijiet tiegħu. Mela irridu nsibu l-oġġett li jaħdem magħna. Hawnhekk nara ħafna esperti tiegħek, Ellen, Dwie, Ferxad, illi kif qalulek tajjeb hemm il-consultation. Għax li jgħodd għall-persuna A ma tgħoddx għall-persuna B. L-istess ħaġa fejn jidħol il-fit loss, ovvja. Allura min jgħidlek jiena ppruvajt il-tip ta' assist ma ħadmitx, x'għamlet ħażin? Le, mhux bilfors li għamlet xi ħaġa ħażina. Jista' jkun li magħha. Mhux kulħadd l-istess.
Hi tista' tagħmilha u inti le. Jiena ħa nkun onest insib komdu illi wara li tgħaddi l-ġurnata, ninqata' nippassiġġa xi mkien waħdi. Tajjeb wisq.
Illi hija xi ħaġa illi, kif qed tgħid inti, għaliex vera tbattal il-barmin. Huwa stress relief. Huwa vera importanti. Però naħseb għal min hu bħali, u jien għalhekk għandi lilek bħala esperta hawnhekk, huwa importanti illi Naraw kif nikkeċċjawlu għaliex ta' filgħodu ma tkunx daqshekk easy għal ċertu individwi. Nifhem.
Speċjalment individwi li jkunu, għaliex jiena m'iniex uniku li għandi pożizzjoni, hawn ħafna individwi li għandhom ċertu. Tiegħi, però again dan huwa x'jaħdem miegħi forsi mhux jaħdem miegħek Ellen, huwa li nipprova norqod imqar nofs siegħa qabel, biex inqum nofs siegħa qabel, għax dak il-ħin meta kif qed tajjeb inti, il-mobile għadu kwiet, l-emails ma bdewx deħlin, il-ħwienet għadhom magħluqin, huwa l-ħin jien nista' nagħmel l-aktar produttività. L-aktar li nista' nagħmel affarijiet illi fil-bqija tal-ġurnata qishom ħa nsibhom ta' xkiel. Mela jekk jien għamilt l-exercise u ma kellix bżonn noqgħod nieqaf għall-mobile kull żewġ sekondi, dak l-exercise għamiltu, ħassejtni tajjeb u bdejt il-ġurnata b'boost u b'vantaġġ ħafna iktar fuq ħaddieħor li għadu dieħel għax-xogħol. Jien, għax għadu ma ġiex f'siegħu. Inti bl-exercise, għax normalment ukoll ħadd shower wara. Kont spidjat.
Kont importanti li tajt inti l-parir tiegħek. Jien hekk ħa nissuġġerilek. Huwa ħafna importanti li jkollok exercise filgħodu għaliex inti ħa jkollok il-morning tiegħek ħa jkun iktar. Parentesi żgħira jekk nista' nagħti punt ieħor. Nissuġġerixxu l-aktar li dak l-exercise isir qisu għal madwar Is-sitta neqsin kwart, is-sitta ta' filgħodu. Għaliex? Għax għall-ħabta tas-sitta u nofs ħafna toroq Maltin jibdew jiġu vera busy, jibda l-istress tat-traffic u xi ftit milli inti ħadt mill-ekk terġa' tistress lura. Allura jekk inti, ngħidu aħna, qabel is-sitta u nofs tkun jekk jista' jkun tlaqt mit-triq erġajt, normalment il-ġurnata tiegħek ħa tibqa' għaddejja daqsxejn iktar bil-kalma mis-soltu. Qed iqajjimna xi l-ħamsa neqsin kwart l-erbgħa nofs ta' filgħodu da. Jekk torqod kmieni tagħmel sew. Eh, qed jgħidulna li baqgħalna ftit żgħira minuti flimkien, minuta, minuta u nofs. Ħa nerġa' naqbadlek ma' dak, ma' dan it-tfarrik. Ma' dan it-tfarrik, għax dan it-tfarrik inkwetani. Emil, kif qed niddiskutu jiena u inti, qed infarrku oġġett f'elf biljun biċċa, allura qed narawha bi kbira. Fil-verità taf x'sabu? Illi min jidħol għal xi proġett, per eżempju ħa nsemmu jien, naf jiena rrid illi jkollha, niż. Min jara bi tqila jgħid għax irrid naħdem iktar u irrid inżommha ma' għand il-kunjata u. Bla ma trid ħa taqta' qalbek. Jien eżempju l-problema tat-traffic tiegħi solvuta. Ġieli nista' nqum tard għax jiena nittrażżan Torino, eh? Tista' wkoll illum hawn il-ġurnata hawn is-servizzi ta' taxis u affarijiet simili illi inti tista' toqgħod taħdem fuq wara tat-taxi waqt li hemm it-traffic U malli wasalt, kemm għalaqt il-laptop u komplejt. Jiġifieri dejjem hemm soluzzjoni. Allura jekk aħna l-affarijiet inkabruhom u nfarrkuhom, ħa nagħmluhom bit-tqal. Mela, ħa nistieden lil dawn in-nies li qed jarawk illum, Ellen, ngħidilhom, isma', l-exercise tiegħek, arah bħala, jiena lbist is-slipper u mort nagħmel l-exercise. Minflok, ridt nilbes is-slipper, nipprepara l-ilma, nilbes il-ħwejjeġ, nistartja l-karozza. Għidt, Ħa tagħmel storja kbira u ma tagħmel xejn. U l-problemi tiegħek li qed iḍejquk illum, ħa jikbru miegħek. U dawk l-affarijiet li forsi tixtieq, bħal pereżempju tidher aħjar, tħossok aħjar, ikollok saħħa aħjar, titbiegħed minnhom minflok ma tersaq lejhom. Grazzi Matteos, grazzi talli kont magħna għal ġimgħa oħra. Nirringrazzjak ukoll ta' din ir-rokna, rokna posittiva żgur. Ħa mmorru għal ftit mumenti ta' riklami, kif niġu lura nibdew naraw il-closing u nibdew naraw ir-riżultat issa ġara. Priscilla sa ma kont qed nitkellem ma' Matteos ukoll daħlu, daħlu fiċ-changing room, il-mudella tagħna qiegħda bħalissa tipprepara ruħha, Dorian Borg qiegħda tiffittja u tara liema l-iktar ġakkettina